Ok pawb, a croeso nôl i'r fideos Technocamps tutorial Scratch. Ac yn y fideo yma, rydyn ni'n mynd i mynd trwyddo y blociau fwy cymhleth o fewn edrychiad mewn Scratch. Felly, yn gyntaf, byddwn ni'n edrych ar y blocau yma, newid effaith lliw gan a gosod effaith lliw i. Nawr, falle chi wedi sylweddoli, mae hyn yn rili, rili tebyg i newid maint gan a gosod maint i. Mae yna un wahaniaeth bach ddo. Nawr, os fi'n dweud wrth Scratch i newid yr effaith lliw gan 25 a clicio'r fflag werdd. O, yn gyntaf, byddai'n neud scratch bach yn fwy i ni gallu weld yn well. Newid effaith lliw gan 25 a mae scratch yn troi'n wyrdd. Mae wedi symud ymlaen 25 lliw. Okay, mae yna tua 200 lliw mewn scratch, felly mae'r newid effaith yma mynd i symud trwy y 200 lliw yna. A dyna fe. Ond nawr, os fi'n clicio'r fflag werdd, mae hyn byth yn newid eto. Cofio, mae'n yn hollol wahanol i y newid maint gan, ble bydd e'n tyfu pob tro. Y rheswm am hyn yw fod Scratch yn mynd nôl i'r lliw gwreiddiol pob tro ni'n clicio'r fflag werdd. So mae'r newid lliw gan wastod mynd i newid i'r gwyrdd yma. Ond dyna ddim ond pryd ni'n clicio'r fflag werdd. Oni bai am ni, mae'r blociau yma yn gweithio'n rili rili tebyg i'r blociau maint. Ok, gadewch i ni weld. Os fi'n newid yr effaith gan 100 yn lle, a byddai'n dweud pan fi'n clicio y corlen, ok? So mae, fi'n clicio fflagwyrdd, mae Scratch nawr yn mynd nôl i'r lliw gwreiddiol, a pob tro fi'n clicio fe, bydd e'n newid y lliw gan 100. Ardderchog. Os fi'n newid y lliw gan 50, Ww! Cofio, pob tro ni'n clicio'r fflag werdd, mae'n mynd nôl i'r uh, lliw greiddiol. Nawr, bydd e'n mynd trwy y lliwiau unwaith eto. Ond mae yna fwy o lliwiau. Nawr, mae yna ddim ond 200 lliw, so unrhyw beth sy'n rhannu yn gwmws gyda 200, fel 50 yn mynd mewn i 204 gwaith, bydd yna jyst yn mynd rownd mewn Cylch, bydd e'n mynd gwyrdd, glas, pinc, oren, gwyrdd, glas, pinc, oren, ac yn y blaen. Ond os fi'n newid yn lle gan falle 33, o na, 33 yn opsiwn wael, um, beth am 67? Mae 67 ddim yn mynd mewn i 200, 200 yn neis. Nawr, os fi'n clicio fe, bydd Scratch yn newid Na, mae 67 yn opsiwn wael hefyd, nag yw e? Um, beth rwy'n gallu dewis? Um, 80, 80 bendant ddim wedi gweithio. Um, nawr, bydd Scratch yn newid rhwng fwy o lliwiau. Okay, so, y llai mae'r rhif, os fi'n mynd i 13, Wedyn, y llai mae'r lliw yna yn newid. Chi'n gallu gweld mae'n edrych bach fwy fel enfys nawr. Mae'n newid yn araf. Okay? Os fi'n mynd am rhif rili really mawr, mae Scratch yn neud naid mawr rhwng y lliwiau yna. Dyna naid mawr rhwng y lliwiau. Oce, okay, so dyna newid effaith lliw. Beth am y gosod effaith lliw? Wel, fi'n siŵr chi'n gallu dyfalu. Os fi'n gosod yr effaith lliw i 100, neu 109, pryd fi'n clicio ar fflag werdd, mae'n mynd nôl i'r lliw greiddiol, ond pob tro fi'n clicio fe, wel, nawr mae'n aros ar yr effaith 109. Bydd e byth yn newid eto, jyst fel y gosod maint i. Felly mae'r blociau yma yn gweithio yn rili, rili tebyg i'r blociau newid maint. Okay? Ni'n gallu dewis rhif i gosod y lliw i. A os ni'n gosod y lliw, bydd e wastad yn mynd i'r lliw yna. Os ni'n gwybod pa lliw ni eisiau, mae hyn yn opsiwn dda. Ond hefyd os ni jyst eisiau'r lliw newid tamaid bach dros amser, wedyn falle mae'r newid effaith lliw bach yn well oherwydd bydd Scratch yn newid yn araf. Nawr, mae na opsiynau arall ar y bloc yma, y dau bloc, mae na opsiynau wahanol. So, Ni'n gallu newid yr effaith lliw, ond ni hefyd yn gallu newid y effaith llygad pysgodyn, ble bydd Scratch uh, yn edrych fel chi'n edrych arno fe trwy lens llygad pysgodyn, fish eye lens mewn Saesneg. Ni'n gallu wneud yr un peth gyda chwirliad, a mae Scratch, Scratch yn chwirlio. neu ni'n gallu cael Scratch i pixeleiddio, neu ni'n gallu cael Scratch i mynd mewn i mosaic o lots a lots o Scratch wahanol. Ni'n gallu newid disgleirdeb Scratch, so mae'n mynd yn rili, really, really llachar. Lle byddai newid y rhif yma bach yn llai. Mae'n scratch yn mynd yn rili, rili llachar. Neu, um, o, oh, gyda disgleirdeb a unrhyw un o'r rhain, cofio ni'n gallu defnyddio rhifau negatif hefyd. So os ni'n gwneud negatif 40, bydd scratch yn mynd yn tywyll. A ni'n gallu cael scratch i edrych fel ysbryd hefyd. Os ni'n newid Scratch gan 40, mae Scratch yn mynd bach yn transparent. Ni'n methu, ni'n gallu gweld trwyddo fe nawr. Ni'n gallu defnyddio y blocau yma. Ww, gweld hwnna. Ni'n gallu defnyddio fwy nag un o'r blocau yma gyda'n gilydd. Uh, felly falle chwiliad, ysbryd a

Felly, mae'r blociau yma gallu fod yn rili really hwyl i newid y ffordd mae corlun yn edrych. Ond cofio, mae newid effaith mynd i newid pob tro ni'n clicio Scratch. Os ni'n neud y rhifau yna bach yn llai. Um, 60, uh, 15 falle. Wedyn, ni'n gallu cael Scratch i chwilio a diflannu yn araf. Ond bydd gosod effaith jyst yn gosod i un gwerth penodol. Felly dyna'r, ww, ddylai fi, cyn i fi wneud yna, um, ddylai fi dod â Scratch yn ôl, a falle pryd fi'n gwasgu y bwlch a fy bysellfwrdd, fi'n mynd i clirio yr effeithiau graffig. Okay, so nawr os fi'n clicio scratch, mae'n chwilio, mae'n dechrau diflannu. Os fi'n gwasgu y bwlch, mae scratch yn dod nôl. Chwilio, dod nôl. chwilio dwnnw. Okay, so mae'r bloc clirio effeithiau graffeg yn defnyddiol iawn hefyd, oherwydd ni'n gallu rhoi rhyw effaith ar y corlun ni, a wedyn danfon fe nôl i fel dyle fe edrych, heb gwasgu y fflag werdd, oherwydd falle chi eisiau mynd nôl i'r corlun gwreiddiol heb ail ddechrau y rhaglen. Ok, felly dyna y blociau uh, gosod effaith a newid effaith. Y bloc nesaf ni'n mynd i edrych arno yw dangos a cuddio, a fi'n siŵr mae pawb wedi gweld y blociau yma o'r blaen. Mae bloc dangos yn neud yn siŵr bod y cymeriad yn dangos, a mae'r bloc cuddio yn wneud yn siŵr bod y cymeriad yn cuddio. Nawr, pryd mae cymeriad yn cuddio, mae fe yn diflannu o'r sgrin. Mae'n yn meddwl ni methu clicio arno fe, ni methu uh, defnyddio fe mewn unrhyw ffordd. Bydd ni'n dod nôl i'r syniad yna pryd ni'n dod i'r fideo o blociau synhwyro yn y dyfodol. Ond am nawr, gallwn ni gweld os ni'n clirio Scratch, Fi methu clicio arno fe i dod fe nôl, oherwydd mae fe wedi diflannu. Mae hyn yn gallu fod yn problem oherwydd os ni'n defnyddio bloc cuddio o fewn y rhaglen, a wedyn ni'n dweud, o, oh, actually, fi ddim ond eisiau fe cuddio pryd fi'n clicio fe, a fi'n clicio'r fflag werth, mae fe ddim yn dod nôl. Oherwydd, dyn ni heb wedi dweud iddo fe i dangos Nawr, mae'n dod nôl a dyflannu. So mae hyn yn bwysig. Os chi'n defnyddio bloc cuddio, wedyn siŵr o fod mae rhaid i chi cael bloc dangos yn y cod rhywle hefyd, neu bydd y cymeriad chi yn cuddio a bydde fe byth yn dod yn ôl. Mae hyn yn problem chi'n gweld lot, ok? Mae pobl yn cuddio y corlen nhw, a wedyn nhw methu dod o fe'n ôl. A nhw'n clicio'r fflag werdd, a mae ddim yn dod yn ôl, a nhw'n mynd yn goll, ble di'r cymeriad fi wedi mynd? Wel, mae rhaid i ni defnyddio bloc dangos yna i dod o fe'n ôl. Ond, hefyd, mae yna yr opsiwn i wneud e lawr fan hyn, mae yna bloc, mae yna dangos a cuddio, a ni'n gallu switsio rhwng y dau lawr fan hyn. Ond siŵr o fod chi eisiau rhoi yna i fewn i'ch cod chi gyda y bloc dangos ac y bloc cuddio. Ok, y bloc ola ni'n mynd i edrych arno heddi yw mynd i haen blaen a mynd i haenau ymlaen. Nawr, i wneud hyn, bydd rhaid i fi ychwanegu fwy o cymeriadau. Falle bydd ni'n cael arth, a bydd ni'n cael uh, cesi, pwy bynnag ydy cesi, a bydd ni'n cael, um, beth ni eisiau, um, draig. Felly, a rhaid draig gen i ni, o, fi'n credu, actually, dyle fi wneud y draig yma, y draig goch, dyle fi. Bydd yna'n llawer o well. Um, chwech, so falle gosod i 150. O, oh, na, mae'n gosod maint. Um, gosod lliw i 150. Dyna ni, draed coch, llawer fwy Cymraeg. Okay, so mae hyn yn pa mor defnyddiol ydy'r blocau lliw yma. Fi jyst yn gallu newid lliw cymeriad heb gorfod newid y gwisgoedd. Okay, nawr mae'n draed coch gyda fi. Mae'r gwisgoedd, mae nhw dal yn gwyrdd, ond mae'r draed wedi newid i fod yn draed goch. O, oce. Okay. So fi'n mynd i gadael yna. Um, a ni'n mynd i edrych ar y haenau. Nawr, siwr fod chi wedi sylweddoli pryd chi'n clicio rhywbeth mewn Scratch, mae fe'n symud i fod o blaen cymeriadau eraill. Pob tro ni'n clicio cymeriad arall, mae fe'n symud i'r blaen. Ddim ond yn gallu neud hyn pryd mae'n ar y sgrin fach yna. Os fi'n trio fe fan hyn, mae fe ddim yn gweithio, ok? Oni bai bod ni'n ychwanegu bloc arall, a bydd ni'n dod i'r bloc yna yn y dyfodol. Ond am rhan fwyaf o gemau, chi ddim eisiau gallu clicio a llusgo eich cymeriadau. felly mae ddim ond yn gweithio ar y editor bach fan hyn. So, be allwn ni wneud os ni eisiau i Scratch fod yn y blaen? Wel, ni'n gallu rhoi fe yn y cod. Os fi'n dweud o'r Scratch pryd mae'r fflag werdd yn glicio mynd i'r haen blaen, bydd e'n dod i blaen pob cymeriad arall. Os fi'n dweud wrth fe i mynd i'r cefn, bydd e'n mynd tu ôl pob cymeriad arall. So ni'n gallu jyst newid hyn o fewn y cod. Ffordd arall i wneud e yw trwy dweud i Scratch, os fi'n danfo fe i cefn, pob tro fi'n clicio Scratch, fi eisiau fe symud ymlaen i'n hain. Os fi'n neud yna, dyna ni. Pob tro ni'n clicio fe, mae fe'n symud ymlaen i'n hain. Fi hefyd yn gallu neud hyn dau haen ar y tro. Nawr mae'n yn y cefn, dau clic, a mae'n dod i'r blaen, yn lle y tri clic. Fi'n gallu dweud wrth fe i wneud e pedwar ar y tro. Nawr, os dwi'n clicio fe, clicio flagware, uh, clicio scratch, a mae'n dod syth i'r blaen oherwydd mae'n symud pedwar haen. So, os mae'n y gêm gyda ni, ble mae rhaid i rhai pethau fod o flan pethau eraill neu tu ôl pethau eraill, Wedyn mae'n defnyddiol iawn i defnyddio'r blocau yma yn ein cod, oherwydd ni'n gallu codio fe o fewn y rhaglen. Falle mae yna gêm gyda chi ble chi eisiau uh, casglu peli pala gyda uh, rhyw rhwyd mawr. Wel, siŵr o fod chi eisiau rhwyd yna wastod fod o blaen y peli pala, so mae'n edrych fel mae'r peli pala wedi cael ei dal. Neu falle mae yna gêm gyda chi ble chi eisiau i y cymeriad symud trwy drws. Wedyn bydd e'n dechrau o flaen y drws, ac wrth i ni clicio fe, wrth i ni dweud sym- wrth i ni dweud wrth fe i symud trwy y drws, bydd e'n symud nôl trwy y haenau i mynd trwy y drws. So mae'r blociau yma yn defnyddiol iawn i deall sut nhw'n gweithio. Ond os mae yna lot o cymeriadau, mae yna gallu fod lot o ffidlo i cael nhw ar haenau gywir, okay? Bydd rhaid i ni dweud wrth Scratchy mynd i un, i'r arth mynd i dau, i Casey mynd i tri, i'r ddaig mynd i pedwar. Okay, so dyna'r blociau haenau. Y blociau olaf i'r blociau cylch yma, y blociau crwn. A bydd chi'n sylweddoli, maen nhw'n edrych yn rili really tebyg i'r blociau safle a cyfeiriad o'r fideo symudiad. Dyma oherwydd mae rhain jyst yn rhoi y gwerthoedd iddo chi. Os fi'n jyst yn cael ei scratch, scratch i ddweud y gwerthoedd yma, Fi'n gallu. Falle pryd fi'n clicio ar Scratch, fi eisiau fe newid i'r gwisg nesa. A fi'n mynd i dweud wrth Scratch, dweud rhif y gwisg am byth. Cyn i'n dechrau, fi'n clicio ar Scratch. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mae'n dweud pa gwisg mae fe arno. Dylen y fod y ffordd arall dyn ni. Uh, a fi hefyd yn gallu dweud wrth fe i dweud enw y gwisg. Felly pob tro fi'n clicio ar Scratch, ni, costiwm 1, costiwm 2, costiwm 1, costiwm 2. Yn yr un modd, fi'n gallu newid y cefn len yn lle y gwisg, a gofyn i Scratch dweud pa cefn len mae fe arno.

Tebyg mae ganddyn ni y bloc maint, a chi'n gallu dyfalu beth mae hyn mynd i wneud. Mae'n mynd i dweud maint Scratch. So os fi'n gosod hyn ôl i 100 ar y ddechrau, a pob tro fi'n newid y maint, dwi eisiau i Scratch dweud pa maint ydy fe, 110, 120, 130, 140 ac yn y blaen. Pwrpas y blociau yma yw i ni gallu cadw trac o'r werthoedd yma, pa gwysg ydyn ni arno, pa cefn len ydyn ni arno, beth ydy maint y corlun ni. So mae'r blociau yma, newid gwysg, newid cefn len, newid maint, mae nhw'n newid y werth yna. Ond mae rhain yn dweud wrthyn ni pa werth ydy o. Mae hynna'n gallu fod yn rili defnyddiol os chi eisiau i rhywbeth digwydd pryd mae Scratch yn falle cyrraedd maint 250. Falle pryd mae'n cyrraedd maint 250, dyle fe newid i gwisg gwahanol. Falle pryd mae'n mynd i rhyw gwisg, dyle fe newid i rhyw lliw penodol. a mae rhain yn gadael i ni wneud yna. Bydd ni'n defnyddio'r blociau yma pryd ni'n dod nôl i blociau rheoli, a bydd ni'n edrych ar. Bydd ni'n dod nôl i'r blociau yma pryd ni'n edrych ar y blociau rheoli yn fideo yn y dyfodol. Ond am nawr, um, jyst gwybod dyma sut nhw'n gweithio, dyma pam nhw yna, yw i ni gallu gadw trac. Ac yn yr un modd, jyst fel ar y blociau o fewn symudiad, ni'n gallu dewis i ddangos y rhifau yma ar y sgrin. So ni wastad yn gallu cadw trac o beth ydi maint rhyw porlun neu cefnlen neu wisg. Ok, diolch yn fawr pawb, gobeithio oedd y fideo yna yn defnyddiol i chi gyd, a byddai'n gweld chi yn y fideo nesaf.